wa wa wa wa wa wa nyũmba nyũmba nyũmba nyũmba ya mũmbi nĩ tuoranirwo eh, nĩ mbarũthi o rĩngĩ na nĩ gakoretwo kahinda kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine na inyuĩ mĩtambo-inĩ na nĩndĩretĩkia nĩma mwene nyaga nĩamũmenyereire tondũ hĩ! matiganwo ũgĩkũyũ aigire nomo moranwo rĩu nĩndacoka eh, na njũĩ nĩmũroria ndĩrarĩ kũ kana ndũraga kũ nyambe njuge mwene nyaga nĩamenyereire Eeh Ndĩrarĩ kũmatha, kũmatha o maũndũ maya tũkĩaragia ma rũthiomi rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ, na njuge njokete na mũrurumo mũnene, mũnene mũno, na kĩondo kana nyamĩkwa ĩĩ ye mbemba-inĩ, nĩ maũndũ marĩa ndehete. Na o ũrĩa twĩkaga nĩ mũĩ, tũrung'aga ciĩgiĩ rũthiomi rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ. tondũ nĩ rũthiomi twendete na nĩ rũthiomi rwĩ cama, na nĩ ndĩmwĩraga na ngamwĩra maita maingĩ na ndikanoga gũcokera atĩ rũthiomi nĩruo rũkũheaga kĩhumo, identity, gĩthũngũ, kĩmonimoni maigaga identity, nĩruo rũtũmaga ũmenyeke wĩ ũũ, tondũ nĩ ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ, Mũgĩkũyũ-rĩ, ndagĩtagwo Mũgĩkũyũ, nĩ kwaria agĩkũyũ, Mũmathai nake-rĩ, ndakĩaragia kĩmathai. Mũjaruo-rĩ, ithuĩ ndakĩaragia kĩjaruo, na nĩ njugaga atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ kana rũthiomi rwa Gĩkũyũ no rũthiomi ta rũrĩa rũngĩ. Mũndũ ndakanakũhenie kana ũkire ũguo wĩcirie atĩ kwĩ rũthiomi rwa igũrũ kana rwa bata gũkĩra rũrĩa rũngĩ, aca. Thiomi ciothe nĩ ciganaine. Tondũ andũ nĩ makiraga ũguo mageciria atĩ ĩĩ gĩthũngũ kana hihi kĩnjĩrĩmani kana hihi kĩbaranja atĩ hihi nĩ kĩa bata gũkĩra gĩkũyũ, aca. Thiomi ciothe nĩ ciganaine. Tondũ wa kĩ? Tondũ tugaga atĩrĩrĩ, bata wa rũthiomi nĩ gũkinyia ndũmĩrĩri. na twaranĩria na gĩkũyũ nĩ ũkũnyita ndũmĩrĩri yakwa, ndakwarĩria na gĩthũngũ twarie na mũndũ ũngĩ na gĩthũngũ nĩ ekũnyita ndũmĩrĩri. No ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa bata mũno nĩ atĩrĩrĩ, tugaga atĩrĩrĩ, ũmenye rũthiomi rwa mũciari, ũcoke ũmenye thiomi icio ingĩ nyingĩ, na nĩ ũhoro kana nĩ ndũmĩrĩri ĩgĩcokeragwo Nĩ njorua kana mũthuri ũrĩa ũĩkaine mũno na kũrũĩrĩra thũũmi citũ cia ndũire, mũthuri ti Professor Ngũgĩ wa Thiong'o, na nĩ acokeraga na nĩ oigaga, o na niĩ no ngũtĩtĩrithia njuge atĩrĩrĩ, atĩ ũmenye rũthiomi rwaku, rũthiomi rwa mũciari, ũngĩgĩcoka ũmenye kĩbaranja, ũmenye gĩthũngũ, ũmenye kĩnjaruo, ũmenye kĩmaathai, nĩ weyongerera hinya wa meciria. No ũngĩkorũo ndũkĩũĩ rũthiomi rwa mũciari rĩ, o na ũmenye thiomi ici ingĩ rĩ, nĩyo twĩtaga ũkombo. Ũkombo wa meciria, mental enslavement, nĩyo nĩyo tũrenda kweherana nayo, kweherania nayo, kana nĩyo ndĩrageria kwarĩrĩria, kana nĩyo tũrungaga haha. Na njuge atĩrĩrĩ, o na mũthuri mũtigairĩ Nelson Mandela ũrĩa wa Abirika ya mũhuro nĩ mũmũĩ mũno, eeh nĩ atwĩrĩgaga atĩrĩrĩ, atĩ ũngĩhe mũndũ ũhoro na rũthiomi rũrĩa aranyita, kana na kĩmonimoni maugaga ũngĩhe mũndũ ũhoro na rũthiomi rũrĩa ara understand, ũhoro ũcio ũmũingĩraga hakiri. no ngĩhe mũndũ ũhoro na rũthiomi rwa mũciari na rũthiomi rũrĩa twĩtaga rwa mother tongue ndeto ĩyo ĩmũingĩraga ngoro wanyita ndeto ĩrĩa ũraheo nĩ mũndũ na rũthiomi rũrĩa ũra understand kana rũrĩa ũranyita ndeto ĩyo ĩkũingĩraga hakiri no ũngĩheo ũhoro Na rũthiomi rwa mũciari, ndeto ĩyo ĩkũingĩraga kĩ? Ĩkũingĩraga ngoro. Na nĩ tũĩ atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩingĩraga ngoro, ti ũndũ ũmwe na kĩndũ kĩrĩa kĩingĩraga hakiri. Kĩndũ kĩrĩa kĩingĩraga ngoro nĩ gĩtũraga. Kwoguo rĩ, ndĩ haha kuuga atĩrĩrĩ, tũgũthiĩ o na mbere, ndoerera mũro harĩa ndatigĩire, tũgũthiĩ o na mbere kũrung'acia rũthiomi rũrũ rwitũ rwa gĩkũyũ, tondũ nĩ rũthiomi nĩ ũgũgũtũma tũkĩmenye maũndũ maingĩ mũno tũtekũmenya rũthiomi, tũtingĩmenya ũhoro wa ũndũire witũ, tũtingĩmenya ũhoro wa mĩtugo itũ, tũtingĩmenya ũhoro wa mĩgiro itũ, tũtingĩmenya maũndũ maingĩ. Na rũthiomi rwahuka rĩ, tondũ ũrĩa ndĩrona rũrorete kũhuka rĩ, nĩ hekũgĩa na kĩndũ twĩtaga disconnect ya rũciaro rũrũ rwitũ kana rũrĩa ithuĩ ciana iria tũraciara generation ĩno nini rũciaro rũrĩa rũroka, nĩ hekũgĩa na disconnect kana na gĩkũyũ tũngiuga atĩa nĩ hekũgĩa na mwamũ kuma njiarwa iria iroka na njiarwa iria ngũrũ na nĩ wĩtugaga atĩa mũkũrũ gaya wonie mũruna rĩu angĩgĩkorwo nĩ hakĩgĩa mwamũ gatagatĩ ka njiarwa iria ciroka na njiarwa iria ngũrũ Nĩ muona rĩu nĩ tuora mĩtugo nĩ yora eh, andũ acio nĩ maraihanĩrĩria na rũrĩrĩ rũngĩkĩaga njaũ nyũmba itũ rĩ ĩrwage tũri rũrĩrĩ rũu no kũhuka rũhukaga ũrĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ ndacoka mbarũthi nĩ acoka nona mbarũthi nĩ acoka ndĩ na matharaita mothe tũthiĩ rũgendo rũrũ